א ידען טייערע אידן, לעצטע וואך האב איך גערעדט פון די נושא פון בחירה, וואסערע בחירה האט א מענטש, און מיר געבליבן אז א מענטש האט נישט קיין בחירה וויאזוי זיין לעבן שטעלט זיך אויס, ער האט נאר בחירה וויאזוי זיך אויפצופירן צו יעדע מצב. יעצט קען א מענטש פרעגן, יעצט אז איך ווייס אז איך קען נאר בוחר זיין וויאזוי זיך אויפצופירן צו יעדע מצב, וויאזוי קען איך בוחר זיין בטוב? רבי מיילעך שרייבט אין צעטל קדן, אין אדם נברא רק לשבר את טבעו, א מענטש איז נישט געבוירן געווארן נאר צו צעברעכן זיין טבע, פרעגט זיך אויך די קשיא, וויאזוי ברעכט מען זיך די טבע? מען שלאגט זיך מיט זיך? וואס הייסט ברעכן די טבע? סאו למשל, א מענטש איז זייער אויפגערעגט, יעדער איינער רעגט זיך ערגעץ אין זיין לעבן, אונז זעמיר אלע געבוירן אונז רעגן זיך, דאס איז אונזער טבע, יעצט וויאזוי קען מען זיך נישט רעגן? טאמער עפעס איז געשעהן, איינער האט דיך געזאגט עפעס, וויאזוי קען מען זיך נישט רעגן? איז ס'איז דא א מושג א מענטש גייט און ער זאגט ער גייט זיך שלאגן מיט זיך, ניין איך גיי מיך נישט רעגן, ווייסט מ'האלט זיך אזוי איין, איז מ'זאגט נאך פון די בעל שם טוב, אז בעשט האט געזאגט פארוואס זעט מען אסאך מאל א מענטש א גאנץ לעבן איז ער געווען רואיג ער ווערט עלטער און ער רעגט זיך און מען רעדט נישט פון איינער וואס האט אנגעהויבן קאלעכן חס ושלום נאר די קאפ ליגט אים אויפן פלאץ ער איז זשאסט ער רעגט זיך ער קען זיך נישט קאנטראלן דאס קומט ווייל דער מענטש האט געבראכן זיין טבע ווען ער האט אפגעמאכט ער גייט זיך נישט רעגן האט ער זיך געשלאגן מיט זיך. סאו וואס איז געשען איז אז ער האט זיך צוגעוואוינט צו די פייט, ער האט זיך צוגעוואוינט זיך צו שלאגן, איך רעג מיך? ניין איך רעג מיך נישט, און ממילא איז די שורש איז געבליבן, און וואס געשעט ער ווערט עלטער פארלירט מען די כוחות און ער פארלירט קאנטראל אויף זיך. סאו ר' יענטא האט טענה'ט אז א מענטש דארף נישט גיין ברעכן די טבע ווען זיך שלאגן מיט זיך, מען דארף עס ארויסדרייען, ווי אזוי דרייט מען עס ארויס פון זיך? סאו וואס איך האב געזען וואס העלפט מיך איז מיט דעם וואס מען טראכט פאר א סעקונדע, מוז איך מיך מיט דעם רעגן? עפעס איז געשען, איינער האט מיך געזאגט עפעס, און איך האלט אינמיטן א קאנווערסעישן, מען האלט אינמיטן א שמועס, און ער זאגט עפעס און האט מיך שטארק אויפגערעגט, סאו אויב שטעל איך מיך אוועק פון רעגן, איך טראכט איך מוז מיך ווען רעגן? וואס טאמער איך וועל מיך נישט רעגן? סאו איך געב פאר מיך פלאץ פאר ביידע וועגן, איך קען מיך יעצט רעגן, האב איך געפרעגט פארוואס זאל איך עס טון? ס'פעלט דען אויס? סאו וואס געשעהט איז, די הייבסט אן אזוי רעדן צו דיך, די טראכסט אזוי צו דיר, ס'נישט ממש די רעדסט צו דיך, די טראכסט צו דיר, הייבסט אן זעהן, איך מוז מיך נישט רעגן, סאו איך מוז מיך רעגן פארוואס זאל איך מיך רעגן? ממילא רעגסט זיך נישט אויף. קענסט אפילו ענטפערן דעם מענטש, אבער ווער זאגט דו מוזט ענטפערן אויף א אויפגערעגטע וועג? סאו אזוי גייט מען און מען דרייט ארויס פון זיך די גאנצע זאך פון זיך רעגן. און צוביסלעך ווערט עס א חלק פון דיר און דו ווערסט א מענטש וואס רעגט זיך נישט. און די זעלבע זאך איז מיט לשון הרע. א מענטש פילט ער מוז רעדן לשון הרע, ער האט עפעס א גוט צו זאגן, הייב דיך אן פרעגן, ס'פעלט דען אויס? איך מוז עס דען טון? און אזוי וועסטו דיך עס ארויסדרייען פון דיר. יעצט נאך א מורא'דיגע וויכטיגע זאך וואס א מענטש דארף וויסן, וועגן זיך אויפפירן גוט, איז א מענטש דארף וויסן ווער וועלכע סביבה דרייט ער זיך, ווער איז זיין חברים, ווייל א מענטש וואס דרייט זיך אין א גוטע סביבה וועט ער האבן א גוטע השפעה, און א מענטש וואס דרייט זיך אין א שלעכטע סביבה וועט ער האבן א שלעכטע השפעה, און זייער אסאך מענטשן האבן זיך געטראפן אז זייער סביבה האט נישט קיין גוטע השפעה אויף זיי, אבער זיי ווייסן נישט זיי אפצולאזן, און ס'איז א נארמאלע זאך, ווייל איינמאל א מענטש האט זיך אריינגעזעצט אין גארבידזש ווייסט ער נישט וויאזוי ארויסצוקריכן, ס'איז זייער א נארמאלע זאך, סאו עצה טובה איז צו זען אז דו זעסט אז דו ביסט צווישן שלעכטע חברים און דו ווילסט פטור ווערן פון זיי, איז דו קענסט טאקע נישט פון איין מינוט אויפן צווייטן, עס גייט צוביסלעך, לאמיר זאגן דו טרעפסט זיך מיט זיי יעדן טאג

פרוביר איינמאל אין צוויי וואכן איינמאל אין דריי וואכן זיי נישט צו טרעפן, און די עיקר איז אויך פרוביר צו טרעפן אנדערע חברים און די מער דו עסט טרעפן אנדערע חברים די מער עסטו האבן די כח אז דו עסט נישט פילן אז דו מוזט אנקומען צו אזא חברה ווייל דו האסט א צווייטן. כ'האף ווען אלע פארשטיין וויאזוי מען קען ברעכן די טבע, און כ'האף ווען אלע פארשטיין אז מען דארף זיך דרייען מיט א גוטע חברה, א גוטע סביבה האט א ליכטיגן טאג.